чистарынып, пакьланып, матур киемнәребезне киеп, Аллаһ Тәгалә йортларына җыелыштык. Чөнки ул безнең өчен фарыз. Аллаһ Тәгалә гыйбадәтләребезне, изге эшләребезне кабуллардан әйләсә иде. Әҗер савапларына ирештереп, бу дөньяда да үзенең сөекле, тәкъвалы бәндәләреннән кылсын бездән. Кыямәт көнендә дә үзенең фирдәвес җәннәтләре белән безләрне куандырса иде.

Аллаһы Тәгалә күкләрдә булган, җир өстендә булган, сезнең өчен файдалы булган һәрбер нәрсәне сезгә буйсындырды ди. Яшерен булганында, ачык булганында. Ягъни җир өстендәгесендә сез казып алган җир астындагысында ди. Җир астындагы казылма байлыклар. Боларны ди Аллаһы Тәгалә сезгә буйсындырды. Ягъни кулланасыз, нигъмәтләнәсез. Шул вакытта Аллаһы Тәгаләгә шөкер кылырга онытмыйсыз шушы нигъмәтләр өчен ди. Һәм менә газиз дин кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән бер нигъмәте, шулай бер әманәте дип әйтик, ул безнең табигатебез. Безнең өчен менә җәннәт бакчасы дибез бит. Менә шушы табигать тәген безгә бер бакча. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бирелгән. Әманәт итеп бирелгән, шулай бит, сакларга диеп. Чиста пөхтә, матур итеп кулланырга диеп Аллаһ Тәгалә шуларны безгә биргән. Менә өебездә бит бакча бар. Аны һәрвакыт җыештырып торабыз, һәрвакыт карап торабыз. Менә табигать тәген Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә шулай итеп бирелгән әманәт итеп. Пәйгамбәребез дә гын алейһиссалату вассалам шулай бит. Әйләнә тирә мөхитне сакларга, табигатьне сакларга, җәнлекләрне кыерсытмаска дип безләргә үзеннән бер күп сөннәтләр калдырды. Газиз дин кардәшләрем. Ат-тухуру шатрул иман. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам Чисталык, чисталык ул иманның. Тән чисталыгы бер, чиста пөхтә булып йөрүең ул бер, шул вакытта әйләнә тирәдә дә, табигатеңдә дә чисталык саклау ул синең иманыңнан бер. Пәйгамбәрбез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә. Кызганыч, менә җәй җиткәч аеруча Шулай бит яшьләр, гомумән, һәр яшьтәге кешеләр табигатькә чыга, анда ит кыздыралар, анда нинди дә булса бер бәйрәм ясыйлар. Әмма үзләреннән соң шулай бит күп вакыт табигатьтә карарлык калмый. Төрле-төрле кәгазь кисәкләре, төрле-төрле чүпләрне үзләре артыннан җимилар. Табигать кешенең көзгесе дип язылып куя менә. Күрсәгез, юлда барганда да менә юл кырыенда анда э, шулай язылып куйган була. Табигать ул кешенең көзгесе чынлыкта да менә синең карашың. Нинди карашың булса, ул үзеңнең синең шундый икәнеңне күрсәтә. Иманың булса, син инде үзеңнең артыңнан җыештырырсың. Шулай бит. Пычрак та калдырмассың, чүп тә калдырмассың. Һәрберсен җыеп, үзең белән алып китерсең, чөнки анда җыештыралар дип булмый, ул бит табигать. Пәйгамбәребезнең алейһиссалату вассаламның тау хәдисендә бар шулай бит. Оялмаса, нәрсә телисең, шуны эшлә дип пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә. Синдә оят юк икән. Менә русча әйткәндә син не стесняешься. Теләсә нәрсә эшли аласың. Чөнки син бер нәрсәдән дә оялмыйсың, бер нәрсәдән дә курыкмыйсың, көлкегә калырмын дип тә уйламыйсың, Аллаһ Тәгалә күрә дип тә уйламыйсың. Оятың юк. Ә менә ул дагын пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам иманнан икән. Иманыңа карап.

Анда сезнең өчен хәр төрле юллар барлыкка китерде ди Аллаһ Тәгалә. Сулар барлыкка китерде ди. Һәм башкасы, һәм башкасы. Хәр берсен ди Аллаһ Тәгалә сезнең өчен эшләдек. Хәр төрле төр өстенлекләрне без үстерәбез ди. Сез түгел, без үстерәбез ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Менә булар Сезгә бирелгән шөкер кылырга, болар сезгә бирелгән әзрәк уйланырга ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм әлбәттә инде аны чиста тотып сулыкларны, урманнарны, табигатьне һәм инде газиз дин кардәшләрем хайваннарга карата да шулай бит. мәрхәмәт күрсәтү әлбәттә алар сиңа зыян салмасалар дип әйтик анысы башка мәсьәлә әмма бүгенгесе көндә бәк күп менә интернет челтәрләрендә дә гел аеруча бик явызларча хайваннарны мәскәрәләп хайваннарны мыскыл итеп

Иң әүвәл әти-әнинең балаларга нәселендә ул бирә торган әйбер Аллаһ Тәгалә каршында ул тәрбиядер, шулай бит. Гыйлем дә түгел җәмәгать. Гыйлем дә түгел. Сөннәтебез буенча ул әүвәл тәрбиядер. Һәм менә болай намаз вакытында телефон уйнаулар да гына инде ул әзрәк нидер. Җәмәгать телефоннарыбызны сүндереп куйык, тә гел кисәтеп тормыйк инде аны. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам шулай бит үзенең хәдисләрендә бәк күп тапкыр әйтте безгә аңлатты. Иман төшенчәсен. Адәм баласының яхшылыгын. Ничек ул яхшылык сыйфатларын булдырырга? Ничек начарлыктан арынырга? Аллаһ Тәгалә бит Коръәндә дә ген ничә төрле адәм баласының начар сыйфатларын тасвирлаган. Инде 15 тән артык. Шушы сыйфатлардан арынырга дип. Ә менә Пәйгамбәрбез алейһиссәләтү вәссәлам әйтә, шул бит юлда яткан. Юлда яткан, башкаларга комачаулаган. Бер таш кисәге булсын, агач кисәге булсын, нәрсәдер булсын. Аны син читкә алып куйсаң дагы, бу бит синең иманыңны күрсәтә. Бу синең нинди хәерле эш эшләгәнеңне һәм хәерле кеше икәнеңне күрсәтә. Ягъни башкаларга комачауламасын дип. үзеңнең ярдәмеңне өлешеңне кертәсең битарафлылык күрсәтмисең әлбәттә бу дагы бит газиз дин кардәшләрем пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның хәдисләреннән шулай ук пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам һәрвакыт искәртә киемнәрегезне чиста пөхтә тотыгыз өегезне чиста пөхтә тотыгыз

Аңа бит ошарга тырышабыз. Аның сөннәтен үтәргә тырышабыз. Аның юлыннан иншалла барабыз. Аның өммәтеннән булырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәм менә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шулай бит кыямәт көнендә үзенең өммәтен таныячак. Ничек ул аны таныячак? Анда бит аңлатылып уза. Әмма чисталыктан сине тәхәрәт алган җирләрең яктырып торыр. Сис ишетмәсәң, һәрбер яктырып торыр. Намаз укыган тезләнгән менә шушы маңгаеңда синең нур булыр ди. Шушы рәвешле ул үзенең өммәтен таный икән, газиз дин кардәшләрем. Шуңа күрә аның өммәтеннән булырга Аллаһ Тәгалә насыйп белән ясар. Иләсә иде. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ның тормышыннан да караса. Һәрвакыт ул иртән чыгып киткәндә, шулай бит аның күршесе. Аңа начарлык теләптер инде. Һәрвакыт чүбен Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәламның өе янында калдыра. Һәр иртән Пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам чыга, ачуланмый, кычкырмый, сүгенмей, чүпне чүплеккә ата. Һәр көнне шулай кабатланган бит, газиз кардәшләрем, уйлап карагыз. Менә үзебез белән чагыштырып карыйк. Шулай бит бу халәтне. Ә бер вакыт чыкса чүп юк. Кая бу? Кем бу? Ничәгән? Шуннан инде белешергә куша, белешәләр. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шушы кешене авырып киткән була, шулай бит, аны зияраткә килә. Аңа кунак булып, хәлен белергә керә. Шунда тагын менә пәйгамбәребезнең холкы белән, пәйгамбәребезнең тәрбиясе белән, аның әхлагы белән башка кешеләр динне кабул иткәннәр газиз дин кардәшләр. Башкаларга карата карашын күреп. Шулай бит. Аның белә булган, аның янында булган сахабәләр дә әйтә иде. Аның янында булган, аның һәрбер сүзен язып барган сахабәләребез дә әйтә иде. Бер тапкырда ди, уф дип әйтмәде. Бер тапкырдагын, әгәр дә бер эшем барып чыкмаса, мине сүкмәде, мине орышмады ди. Менә шундый халәттә булган пәйгамбәребез алейһиссәләтү вәссәлам. Һәрвакыт үзенең үрнәге белән, үзенең сүзе белән шулай бит җиткергән, үзенең хәдисләре белән, альхамдулиллаһ. Һәм инде безгә дә Аллах ризалыгы өчен дип шулай бит. Бер-беребезгә яхшы мөгамәләдә булып, менә шушы Аллаһы Тәгалә безгә буйсындырган җирләребездә, ватаннарыбызда әйләнә тирә мөхиткә игътибарлы булыйк, газизле кардәшләр. Чисталыкта булыйк. бер беребезгә карата чиста күңелле булыйк эчкерсез булыйк шулай бит табигатькә карата да хайваннарга карата да мәрхәмәт күрсәтик бу бер дә куанычлы хәл түгел андый хәләтләр алла сакласын әлхәмдулилла әгәр дә без аллаһ тәләгә инанганбыз икән без кыямәт көненә инанганбыз икән демәк ки без дәген үрнәк үрнәк булырга тиешле тәртипле булырга тиешледер иншалла Аллаһ Тәгалә разы булсын, җомга көннәребез мөбарәк булсын, газиз дин кардәшләрем. Гыйбадәтләребез кабул булса иде. Һәм инде әлбәттә үзебезгә дә, гаиләбезгә дә, якын туганнарыбызга, һәр барчаларыбызга да Аллаһ Тәгалә хидәят бирсен, хидәят юлыннан аермаса иде.

Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның өммәтеннән булып бергә җәннәтләргә керергә дә үзең насыйп бен ясәр әйләсәң иде, я Раббым. Синең хозурыңда булган мәрхүм мәрхүмәләребезнең, мәрхүм газиз әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның, кыз һәм ир туганнарыбызның һәр барча мөэмин мөселман кабер әһелләребезнең рухларын шат әйлә, гөнаһ хата кимчелекләрен ярлыкап, Гамәли китапларын уң кулларына тапшырып, үзеңнең хозурыңа чиста күңел, кальб сәлимле кабуллардан әйләсәң иде, я Раббым! Илләребезгә, көннәребезгә тынычлыклар насыйп итеп, сугышлардан, сугыш-афәтләреннән, кайгы-хәсрәт, борчулардан да үзең безләрне сакла, я Раббым, төрле фетнәләрдән, дәлҗәл фетнәсеннән, инсан фетнәләреннән үзең безләрне, я Раббым, имин кыл, үзеңнең шиддәтеңнән, үзеңнең газабыңнан үзең безләрне сакласаң иде, тәмуг газапларыннан, кабер газапларыннан үзең безләрне имин кылып сакласаң иде, я Раббым! Син аңда гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Күтәргән кулларыбызны буш кылма, күңелебездә булганнарны күреп. Я Раббым, үзебезнең кылган догаларыбызны, тәсбих-зикерләребезне ишетсәң иде, әҗер-савапларына ирештерсәң иде. Я Раббым, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең өммәтеннән кыл, аның сөннәтен үтәп, я Раббым, сөннәтен үтәп дә, аның, я Раббым, кардәшләреннән булырга үзең безләргә насыйп-миясәр әйләсәң иде. Төрле чир, авыру-бозыклардан үзең безләрне сакла, хәвеф-хәтәрләрдән, Бәла каза фаҗига афәтләрдән дә үзең безләрне имин кылып, ризыкларыбызны хәләл кыл, тапкан малларыбызга бәрәкәт бир, синең юлыңда булып, сине кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан куып яшәргә дә озын, бәхетле, сәламәт, иманлы гомерләр белә безләрне бүләклә, үлем түшәкләрендә ятканда да, ахыргы сулышларыбызны сулаганда да, безләргә тел ачкычлары биреп, үз акылыбызда булып,